Aħna fost l-eħxen nies l-Ewropa u fid-dinja. L-ewwel alla Maltija kienet il-mara l-ħoxna. Dan il-pajjiż għandu l-grass fid-DNA. Jekk din m'aħniex ħa ndaħlu li l-obeżità hija marda, l-approach tagħna ħa jkun soft. Il-predeċessuri tiegħek kienu soft? Tassazzjoni ta' livelli ta' zokkor fl-ikel u x-xorb. Taqbel magħha inti? Assolutament. Lil min trid tipperswadi? Restrizzjonijiet fuq reklamar ta' junk food lit-tfal fiċ-Ċilì? Ħadmet ħafna. Ma narax għaliex ma għandhiex taħdem Malta wkoll. Inti sejjaħt dawn l-injezzjonijiet bħala parti mill-pedament ewlieni. Jekk hemm operation li jien nagħmilhielek. Jekk għandek mard tal-qalb naqqastlek ir-riskju li jaqbdek heart attack. Mort nara l-ħabib tiegħi u qiegħed l-isptar. L-ikel li tawh kienet muffin, tortellini bil-krema. Ma kellniex għażla aħjar. Ħa tagħmel xi ħaġa wkoll dwar il-vending machines? Fottejt lid-dieta, Ministru. Ministru? Nsellimlek. Nsellem li jilek u merħba fil-kazin. Grazzi ħafna. Grazzi. Eh, Ministru, ebda bistoqsija pittos skjetta. F'ħafna kategoriji aħna fost leħxen nis fl-Europa u anke fid-dinja, eh, l-iżjed inattivi, l-iżjed li nużaw il-karozza, l-iżjed pajis mibni fl-Europa fost l-inqas li għanna spazji miftuħa Waħda mill-ogħla prevalenzi tad-dijabete tinstab hawn Malta, tal-attakki kardjaċi wkoll. Wieħed mill-iżjed podcasts segwiti jismu Bite u Bacon. U kien ukoll preżentat minn tejb minn nies li huma pjuttost indaqsin. L-ewwel alla Maltija kienet il-mara l-ħoxna. Dan il-pajjiż għandu l-grass fid-DNA U aktar minn hekk, ħafna ministri ġew, ħafna ministri fallew, għalfejn temmen li se tkun int li tbiddel il-perkors? Ara, qabel xejn ma ġejt bl-ebda preżunzjoni li ħa nkun xi tip ta' messija fejn għandha x'taqsam l-obeżità. Jiena naħseb li dan il-ferment, dad-diskors pubbliku li huwa importanti, huwa interessanti. Jiena nemmen li, kmin isser żball fit-tmienja t'April ktibt artiklu fit-Times dwar ħsibijiet tiegħi dwar l-obeżità. Minn dakinhar il-ġurnalista tat-Times Emma Borg, jekk min isser żball il-ġimgħa l-oħra, Konna qed nillonċjaw servizz tal-hotline il-ġdida l-one four hundred għall-emerġenza u ovvjament wara launch ikun hemm ħin għal mistoqsijiet u Emma direttament saqsietni il-Gvern hux ħa jissupplixxi Dawk li jgħidulhom, u jiena ma nistax insemmi ismijiet trade marks bħalek, dawk li jgħidulhom GLP one receptor agonist jew GLP one agonist. Biex niftehmu huma dawn l-injezzjonijiet li qed jitħaddtu ħafna dwarhom li jgħinuk li ma jaqbdekx aptit tiekol u allura tnaqqas il-piż, għal dawk qed ngħidu. Emma saqsietni l-mistoqsija Point blank. U ovvjament jiena ma stajtx inżomm lura milli ngħid li iva, l-Gvern qed jikkunsidra din il-miżura. Mhux biss imma, u ifhimni, it-Times, almenu l-verżjoni online, ġabet l-intervista kollha tiegħi. Jiena kont ċarissimu li dan L-obeżità tant hija kundizzjoni komplessa li jekk gvern ħa jattakka fuq front wieħed biss, żgur mhux forsi li li ħa nfallu. Iktar ma gvern jattakka frontijiet, iktar hemm ċans li l-problema tiġi megħluba. Il-gvern jista' jattakka kull front possibbli, Imma inkun, ħa nerġa' ngħid, prużuntuż li ngħid li jekk nattakkaw kull front, ħa negħlbuha l-problema, għax. Ħa nsaqsik naqra fuq il-fronti differenti, l-istrateġija tiegħek. Sintendi, l-obeżità hija problema kemm fuq il-ħajja tal-persuna. Però anke fuq kemm tiswa l-settur tas-saħħa, jiġifieri hija problema li jiena nħoss u naħseb ħafna jħossu li għandna bżonn nimmitigawha, li b'xi mod għandna bżonn nibdew tal-inqas insolvuha. Fil-fatt fl-2012, Kien hemm diġà strateġija biex il-problema tal-ħxuna tal-piż żejjed tiġi indirizzata. Kellha numru ta' tiri fosthom li jkun hemm tnaqqis fl-obeżità tal-adulti, tnaqqis fl-adulti overweight, tnaqqis fit-tfal overweight u obeżi. Ministru, għalfejn ġara preċiżament l-oppost? Le, li ġara f'pajjiżna ġara fil-pajjiżi l-oħrajn tista' tgħid kollha. Ejja naqtgħu l-Olanda. Forsi naqtgħu Però l-Italja pereżempju għandha nofs, nofs, nofs ir-rata tal-obeżità tagħna pereżempju u dawn ġirien. Pajjiżi Nordiċi bħal, bħal Sweden, aqta' dawk. Il-WHO għandu programm li huwa dedikat għall-obeżità, jismu The Acceleration Programme, li jien sirt naf bih, ħa nkun onest, ftit tal-ġimgħat ilu meta kont Ġenevra għal-laqgħa tad-WHO. Ilu fis-seħħ sentejn. Malta ma kinetx parti minnu. Issa, ovvjament, Malta ħa ssir parti minnu. F'dawn il-pajjiżi li hemm f'dan l-acceleration programme, ewlenin fosthom hemm Spanja, pereżempju, il-pajjiżi kollha Allavolja kellhom strateġiji kontra l-obeżità, kollha kemm huma fallew. Jiġifieri din mhix xi ħaġa li ngħidu aħna the odd ones out. Mhuwiex il-każ. Però aħna fost l-iktar ħoġnin. Le, dak m'hemmx dubju u għalhekk aħna qed naħduha bis-serjetà. Issa rrid niddikjara daqsxejn kunflitt ta' interess għax ovvjament jien tabib Jien speċjalist u l-ispeċjalitajiet tiegħi huma l-kanser u t-tieni waħda hija l-obeżità. Jiġifieri din xi ħaġa li jiena moħħi nagħmel x'nagħmel immoldjat bi prattika u bi xjenza ta' kif wieħed għandu jittratta mal-obeżità. Imma l-istrateġija ta' pajjiżna għall-obeżità Din mhix ġejja minni biss. Ovvjament jiena bħala Ministru nista' ninfluwenza, mingħajr l-ebda dubju. Imma aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq framework ta' miżuri, il-framework li aħna ngħidulhom non-communicable diseases, NCDs. Bilna. Nista' nistaqsik però, ħa nerġa' nistaqsik il-mistoqsija forsi, forsi nieħu naqgħa. Tweġiba ftit iktar speċifika forsi, Ministru. Għalfejn kellna din l-istrateġija, l-istrateġija kienet ilha hemm mill-2012 sal-2020 kellna naraw dak it-tnaqqisijiet kollha li jiena kkomunikajtlek, però rajna preċiżament l-oppost. Li rrid nixtieq nifhem huwa x'għamilna ħażin ħalli fl-għaxar snin li ġejjin ma narawx l-istess riżultati. U hekk provajt ngħidlek. Jiena Billi qed insemmi pajjiżi oħra, jien m'iniex qed ngħid mela aħna fallejna bħalhom, ma nagħmlu xejn. Jien li qed ngħid hu, jekk din hija problema li ma ġietx solvuta sa issa, biex nipprovaw insolvuha, irridu nħarsu lejha b'mod differenti, b'mod daqsxejn iktar realistiku, b'mod daqsxejn iktar bold u innovattiv. Issa nistgħu nitkellmu ħafna fuq affarijiet speċifiċi, imma. Nixtieq li naslu hemmhekk fil-fatt. Imma, jekk jogħġbok, jiena naħseb li d-diskors fuq l-obeżità jrid jinqasam fuq żewġ binarji. Għandek il-binarju tal-prevenzjoni, għandek il-binarju tat-trattament. Jekk aħna ġejna hawn biex nitkellmu biss fuq prevenzjoni, inti lili qed tgħidli, ħa nitkellmu fuq prevenzjoni, lili almenu it waħda poġġejtieli wara dari. Għas-sempliċi raġuni. Imma tgħid li nitkellmu fuq it-tnejn, le? Għas-sempliċi raġuni illi, u dak li jiena naħseb li Daqsxejn nieqes fid-diskors hemm barra għax jiena rajt kummenti u aħna narawhom il-kummenti u nixtarruhom. Jiena naħseb li d-diskors tiegħi li nibbet li qanqal din id-diskussjoni Jien hemmhekk kont qed nitkellem fuq trattament. Għidt xi ħaġa fuq prevenzjoni, u prevenzjoni hija key u aħna nemmnu fil-prevenzjoni, però hi, jiena x'għen jiġini xi ħadd b'kanser tal-frixa Jien m'iniex ħa noqgħod inkellmu, għax isma', kieku ma pejjiptx u kieku kilt iktar frott u ħaxix, u kieku hekk u kieku hekk, il-pazjent bit-tumur tal-frisa ħa jibqa'. Għandna qbil perfett. Jiġifieri hemm treatment? U hemm prevention. Hemm prevention. Mela, u fil-fatt, fil-fatt eżatt, fil-fatt eżatt, eh, dak huwa l-pjan illi eh, nistaqsik dwaru l-lejla. Fuq dawk iż-żewġ eh, binarji separati, ħanibda bil-prevenzjoni. Għax dik jgħidu, u jgħidu li hija huwa mill-kura. Minn madwar 89 policy ta' l-istrateġija li kienet imfassla fl-2012, l-Awditur Ġenerali sab li ma ġew implimentati xejn kienu dawk il-policies li kienu jirrekjedu kuraġġ politiku. Ministru. Kellek ir-regoli fuq ir-reklamar tal-junk food, kellek it-taxxa fuq iz-zokkor, skema biex l-ikel mhux nutrittiv jiġi indikat, infrastruttura li tiffavorixxi l-mixi u ċ-ċikliżmu. Inti se turina naqra kuraġġ? Ara, jiena tkellimt diġà fuq il-framework għall-NCDs. Fil-framework li ħirġa dalwaqt, għax din kienet għal konsultazzjoni pubblika dan l-aħħar ġimgħat, kif għad il-Lemma Borg, il-ġurnalista tat-Times, il-framework, jiġifieri l-istrateġija, it's ripe biex toħroġ. Ovvjament, fiha qed niddiskutu l-obeżità, għax l-obeżità, Hija marda, jiena naħseb, waħda mill-kunċetti importanti u tgħid li qed titkellem fl-arja. M'iniex qed nitkellem fl-arja. Jekk aħna l-kunċett ta' obeżità ħa jibqa' li din hija kundizzjoni, jekk din ġo moħħna m'aħniex ħa ndaħħlu li l-obeżità hija marda, dik diġà l-approach tagħna għaliha ħa jkun soft. Jiġifieri, kien propizju li l-WHO qed tittratta din il-kundizzjoni bħala marda. Il-predeċessuri tiegħek ma kinux jittrattawha bħala marda? Le, le, le, mhux il-predeċessuri tiegħi, il-WHO iddeċieda, iddeċidew li tiġi designated bħala marda m'ilux xhur, sena, sentejn ilu. Jiġifieri, dik Jiena għalija hija żvolta importanti. M'hemmx. Semmejt il-kelma soft. Semmejt il-kelma soft, Ministru. Il-predeċessuri tiegħek ma' din il-problema li tiswina għexieren ta' miljuni fis-sena li taffettwa daqshekk il-ħajja tan-nies b'mod akut. Kienu soft, ma kellhomx il-guts jagħmlu dawn ir-regoli, din it-taxxa, din l-iskema, li jitkellmu mal-Ministru tal-Infrastruttura jgħidlu isma', aħna kellna seba' mitt miljun. Dawn is-seba' mitt miljun infaqnihom b'mod illi ċ-ċiklisti ma tajniex kashom, ma tistax ma tistax timxi fit-triq. Kienu dgħajfa u inti beħsiebek tkun iktar b'saħħtek u kuraġġuż. Ħa nerġa' ngħid, fil-framework li għandna aħna ħa nerġgħu nagħmlu suġġerimenti li Kienu diġà hemm suġġerimenti ġodda, inti semmejt, jekk fhimtek sew, affarijiet bħal front labelling tal-ikel. Hekk huwa. Affarijiet bħal eżerċizzju li dik għandna strateġija għaliha, l-HEPA strategy, li ħierġa dalwaqt fis-seħħ ukoll. Jiġifieri Hemmhekk ħa jkun hemm miżuri li, iva, diġà kienu suġġeriti u, ħa nkun onest, dawn aħna rridu nibqgħu ninsistu fuqhom. Tgħidli, imma mhux ovvja li n-nisa għandhom jieklu inqas u jeżerċitaw iktar? Iva, dik hija t-teorija. Issa, ħa niġu għall-prattika. Issa ħa nerġa' ngħid, forsi moħħi magħġun b'mod li jiena s-soltu niltaqa' ma' pazjenti, issa ma għadnix niltaqa' ma' pazjenti, issa noperhom biss. Is-soltu niltaqa' ma' pazjenti, jiena u l-kollegi tiegħi kollha li għandhom x'jaqsmu ma' das-settur, li jiġu għandna, ikunu overweight jew obeżi, ħafna drabi jkollhom mard ieħor assoċjat, U daw ikunu persuni li pprovaw miljun tip ta' dieta, marru ma nafx għand kemm dieticians, kellhom subscriptions għal ma nafx kemm il-gym. Jiġifieri din xi ħaġa li hija importanti wkoll li pajjiżna japprezza li ħafna nies li jfittxu l-għajnuna għall-obeżità Mhux qed jagħmlu dan mil-lat kożmetiku għax din hija xi ħaġa oħra, insensittiva u li tweġġagħhom lil dawn in-nies. Min jiġi għandna biex jieħu parir għandux jagħmel operation jew le, għandux jieħu mediċina jew le. Min jiġi għandna jkun għadda minn ħafna hoops mingħajr suċċess. Issa hemmhekk li jidħol il-kumplessità tal-obeżità għax inti għandek il-fattur, il-komponent tal-obeżità li huwa ġenetiku. Bil-Malti aħna ngħidu dak għadma tajba, almenu Għawdex hekk ngħidu. Jiġifieri dak alavolja ma jiekolx imma kabbari. Għandek ovvjament l-element tal-ikel li huwa addittiv, addictive. Hemm dak l-element ukoll li ħafna mill-persuni li jfittxu l-għajnuna, il- Nifhem li hemm component importanti li huwa tal-individwu. Sewwa. Però jiena qed insaqsik fuq huwa il-parti tagħkom, tal-Gvern, tal-Istat, Il-parti ta' policy, il-policy. Iġviri, u fuq il-policy preventiva għalissa, għed insaqsik, dawn il-regoli inti għed tajt, dawn il-regoli per eżempju fuq reklamar tal-junk food, eh, taxxa fuq il-zokor, inti għed tajt li bejwet wara naqblu u iktar tajt ħansaqsik u koll, mm. eh, ħansaqsik u koll malim taqbel eżat. Però, xi ħaġa li qed tħasseb lil xi wħud li kellimt, qalulna isma', dawn l-affarijiet ilna nafuhom mill-2012. Għalfejn mhux qed nimplimentaw? Iktar inkwetanti huwa li issa minflok se nagħmlu dak li ilna nafu għal tlettax-il sena, Se nonfqu tlett mitt elf ewro oħrajn biex nerġgħu ninvestigaw mill-bidu minflok naqbdu l-barri meqrum u qed ngħidu, isma' ħa nerġgħu nagħmlu r-riċerka biex naraw is-soċjetà x'għandha bżonn, meta fil-fatt, Ministru, inti diġà taf is-soċjetà x'għandha bżonn u n-nies qed qed jistaqsu forsi l-Ministru m'għandux il-kuraġġ jimplimenta u qed jipprova jipposponi d-deċiżjonijiet tiegħu. Lanqas xejn. Lanqas xejn. Aħna bħala Ministeru ovvjament aħna favur healthy lifestyles u ħa nimbuttawhom. Ħa nerġa' ngħidlek, jien ma nistax ngħidilkom eżatt x'hemm fl-istrateġija għax l-ewwel nett bl-amment ma niftakarx kull item. Imma ovvjament il-launch ħa nerġa' ngħid ħa jkun fi ftit żmien ieħor, jiġifieri ftit ġranet oħra, u ħa nitkellmu fuq front labelling, ħa nitkellmu fuq tassazzjoni, ħa nitkellmu fuq eżerċizzji. Ħa nimplimentaw? Aħna bħala Ministeru dawn huma affarijiet li ħa nimbuttawhom. Issa, l-approċċ għall-obeżità L-approċċ preventiv. Ma' min tridu timbuttawhom, Ministru? Ma' min tridu timbuttawhom? Qed ngħidlek, dan huwa approċċ li it is a whole society, whole government approach. M'hemm xejn, din hija kelma li saret cliché li nużawha bosta drabi, imma m'hemm xejn li huwa iktar propizju milli tittekilja l-obeżità b'mod li joħol government. Għantik eżempji, semmejna tassazzjoni, tassazzjoni ta' livelli ta' zokkor fl-ikel u x-xorb. Taqbel magħha inti? Assolutament. Taqbel magħha? Inti ma taqbilx? Jiena nikkonkorri, hemm riċerka li għamilt, jiġifieri jekk tara pereżempju l-Messiku, jekk tara l-Ingilterra, il-konsum ta' zokkor naqas Meta kien hemm din it-tip ta' tassazzjoni, anzi, dak li sibna li ġara huwa li ċertu kumpaniji ddeċidew li jerġgħu jagħmlu r-riċetta mill-bidu biex ma jiġux intaxxati daqshekk. Dik hija xi ħaġa li inti qed tħares lejha? Aħna qed inħarsu lejha. Nista' nsemmilek il-pajjiż enormi għalfenna, il-pajjiż Spanjol, li f'sentejn, mit-2022 minn beda, minn mindu beda l-Acceleration Programme, qed jirreġistraw, imħabba dawn it-tip ta' miżuri, nuqqas fl-obeżità ta' two per cent. Jiġifieri m'aħniex qed ngħidu. Min ħa jopponik fuqha din? Min ħa jopponini? Min ħa jopponik? Il min trid tipperswadi? M'iniex nifhem il-mistoqsija, skużani. Mela, inti qed tgħidli li inti mela, li inti qed tgħidli li taqbel magħha dit-tassazzjoni. Sewwa? Però għadek ma implimentajthiex. U qed nissuspetta ma implimetajthiex għax trid tipperswadi lil xi nies. Il min għandek bżonn tipperswadi? Jiena ma nistax nimplimenta xi ħaġa li għadna ma llonċjajtx. Jiġifieri qegħdin nitkellmu hawn u we are pre-empting, we're jumping the gun, jekk nista' ngħid hekk. Imma dan. Però hija xi ħaġa li ħadd imbottha. Din xi ħaġa, mhux jien, il-Ministeru kollu. Ħa nimbotta. Taħt it-tmexxija tiegħek. Jien m'iniex il-Ministeru, le żgur. Imma int il-Ministru inkarigat biex iġġesti dak il-Ministeru. Mela, ħa nsaqsik fuq iktar ħwejjeġ li huma nstabu li huma utli nara jekk inti għandekx jekk intix favurhom. Mela, indikazzjoni ċara fuq prodotti li huma nutrittivi jew mhux nutrittivi dan il-front labeling. Iva, jiena nemmen li diġà jeżisti Imma nemmen li għandu jieħu aktar spinta. Ħa nkun onest issa, forsi ħa taħsbuni pessimist u anke forsi antipatku. Hemm limit ta' kemm front-labelling ħa jgħin. Tgħidli, imma hemm pajjiżi bħall-Italja li per eżempju front labelling fuq olive oil u prodotti tal-għaġin, pasta, assolutament l-Italjani ma jridux front labelling, dak ovvjament għax qed jgħattu, qed jgħattu dnubiet. Jiena, l-opinjoni tiegħi din, u ovvjament naf inkun, naf inkun żbaljat, front labelling in isolation u anki mhux in isolation, jiena nemmen li mhux ħa jħalli daqshekk impatt. Ħares lejn il-prodotti tat-tabakk. Front labelling, ritratti ikexkxuk, imma despite the fact li għandek ritratti li jwaħħxuk, Xorta, iż-żgħar u l-kbar jibqgħu jpejpu. Jiġifieri. Ma lanqas it-tabakk. Interessanti, din ma kinitx parti mir-riċerka tiegħi, jiġifieri issa ħa tillumilani. It-tabakk, wara li għamilnilu dan il-front labelling, ma naqas? Ara, f'pajjiżna nies li jpejpu għandna bejn wieħed u ieħor 22%. li hija rata inqas mill-average ta' l-Ewropa, which is good, we're nowhere close li bħall-Olanda u Sweden, ħa nerġa' nsemmihom. Imma fadlilna ħafna x'naqtfu. Jidher li ż-żgħażagħ, jekk jistgħu jirċerkaw li waħda l-produzzjoni hawn, jidhirli li ż-żgħażagħ Maltin meta niġu għat-tipjip tat-tabakk, Aħna fost l-inqas fl-Ewropa, jekk mhux l-inqas fl-Ewropa. Jiġifieri, xi tip ta' impatt l-istrateġija tiegħek jew l-istrateġija li aħna bħala pajjiż iddeċidejna li nimplimentaw qiegħda fil-fatt taħdem. Jekk tista' tirriċerka li waħda, ġegħel u tini tweġiba. Ladarba l-indikazzjonijiet taħseb li ma jaħdmux, għalfejn qed timplimenthom xorta? Għaliex Ħa nerġa' ngħid, jekk ħa nagħmlu strateġija li nipprovaw nattakkaw kollox, bilfors irridu nagħmluha. Mod simplistiku kif taħseb fija, imma dik hija l-verità. Li semmejna t-tabakk huwa importanti. Għaliex? Għax it-tabakk huwa addictive, ovvjament. U jiena diġà semmejt li komponent tal-obeżità huwa food addiction, jiġifieri in some ways or another li xi ħadd ipejjep u li xi ħadd jiekol u jixrob ħafna għandhom x'jaqsmu. Mela, xtaqt insaqsik dwar ir-restrizzjonijiet fuq ir-reklamar ta' junk food partikolarment lit-tfal. Fiċ-Ċilì ħadmet ħafna, f'San Francisco ħadmet ħafna, f'Kalifornja ħadmet ħafna. Ma narax għaliex ma għandhiex taħdem Malta wkoll. U taħseb u ħa tkun favuriha? Ħa nerġa' ngħidlek, dawn miżuri li aħna kollha favorihom. Il-mistoqsija tiegħi hi ovvjament, peress li qabel diġà kien hemm min qalilna, isma' aħna favorihom ta' dawn l-affarijiet, x'imkien weħilna, fejn weħilna, fejn weħilna? Forsi qabel Il-kelma obeżità ma kinetx toħloq daqshekk furur daqs kemm qed toħloq bħalissa. U għalhekk ma ma indirizzajnihiex bis-serjetà li kienet teħtieġ? Ifhimni, ħa nerġa' ngħid, ir-riżultati qed issemmihom inti. Ir-riżultati tagħna huma bħar-riżultati ta' pajjiżi barranin. Għad fadlilna ħafna x'nagħmlu. Però minkejja li bħal ta' pajjiżi barranin xorta aħna nibqgħu fil-quċċata tal-klassifika. Ministru, kemm imutu n-nies f'Malta kull sena minħabba mard relatat direttament mal-ħxuna? Onestament ma nistax nagħtik numru imma nista' ngħidlek x'inhuma l-mard li huma assoċjati mal-obeżità. Ewlenin fosthom f'pajjiżna huwa mard tal-qalb, jiġifieri li għandek heart attacks, myocardial infarction, għandek congestive heart failure, għandek problemi ta' puplesija, għandek problemi ta' failure ta' organi bħall-fwied, bħall-kliewi, Imbagħad għandek l-element fejn l-obeżità huwa a direct risk factor għal diversi tumuri, jiġifieri t-toll, il-problema ta' pajjiżna imħabba l-obeżità huwa kbir. Ovvjament lanqas biss semmejt problemi bħal problemi tal-pulmun, dik li jgħidulha obstructive sleep apnea, Ma semmejtx problemi ta' artrite, tal-irkupptej, tal-hips u tad-dar. Mhijiex partikolarment sorprendenti għalik li għadek kif elenkajt l-lista ta' komorbiditajiet, illi huma serji ħafna, illi huma fatali, jew jekk mhux fatali, verament inaqqsulek il-kwalità ta' ħajtek U qed tgħidli li qabel il-predeċessuri tiegħek ma kinux joħduha bis-serjetà illi qed toħodha inti. Din hija stqarrija pjuttost preokkupanti. John, tpoġġilix kliem f'ħalqi. Jiena m'għadx hekk, jiena għadt li bħalissa, bħalissa, is-soċjetà tagħna, il-poplu tagħna, bħall-popli oħrajn, hemm, ma rridx, ma rridx nuża l-kelma fissazzjoni, imma iva, jiena naħseb li l-awareness dwar l-obeżità, bħalma pereżempju hemm l-awareness dwar is-saħħa mentali, bħalissa hija ħhajpjata, jekk nista' nuża dik il-kelma, u allura Gvern li qed jara dal-fenomenu iseħħ madwaru qed jiżbalja jekk ma jaġixxix bil-mod kif qed nippropon. Mela, iktar fuq il-prevenzjoni dalwaqt naslu għall-ħwejjeġ l-oħrajn, il-kirurġija barjattrika, is-semaglutide, però nixtieq nistaqsik dwar l-ikel ġewwa l-isptar. Reċentament mort nara ħabib tiegħi anzjan, avvanzat sew, qiegħed l-isptar, ma jistax joħroġ mis-sodda minħabba dak li seħħ insomma f'ħajtu. L-ikel li tawh kienet muffin, Kienet tortellini bil-krema, kienu tiġieġa bil-krema, kienet patata, jekk ma kellux id-dijabeta, insomma, nsofspetta li qabbattu ilu. Da zokkor kollu, ma kellniex għażla aħjar minn floka? Rigward ikel ġewwa l-isptarijiet u l-istituzzjonijiet tagħna, Ovvjament huwa diffiċli immens biex kull pazjent jieħu dak li jrid. L-ewwel nett meta il-palat ta' kulħadd huwa differenti. Inti qed titkellem naħseb jien fuq porzjon portion size? Mhux le le, mhux portion size, le, inti mela inti speċjalist tal-frisa, le? Porzjonijiet. Inti speċjalist tal-frisa, korrett? Iva. Forsi tista' tispjega la bħala speċjalist tal-frisa, tista' tispjega lill-pubbliku għalfejn ikla għaġin, patata, Muffin mimlija zokkor. Tagħmel ħsara fl-ormoni endokronoloġika li l-pazjent qas biss jista' joħroġ mis-sodda. Dak iz-zokkor, dak iz-zokkor fil-pankreas x'jagħmel? Ħa nkellmek da, ħa nispjegalek. Meta xi ħadd huwa marid, issa please tifhmunix tifhmunix ħażin. Meta xi ħadd huwa marid u inti meta tiġi l-isptar inti we take it for granted li inti marid. Huwa faċli ħafna li anki just l-idea li inti qiegħed l-isptar, tgħidlix kif nispjega, imma speċjalment meta jidħol anzjan l-isptar, hemmhekk beda proċess, dak li bl-Ingliż ngħidulu deconditioning. U Fi żmien ftit sigħat, ejja ngħidu ġurnata jumejn, li kieku ikolli nimmeġerja, inqis, il-massa tal-muscle tal-persuna, taf tkun int John, inti mibni sew, meta tmiss mal-isptar, inti automatically tibda ssir deconditioned u titlef il-muscle mass, xi ħaġa li t-term tagħha, jekk trid tfittxu, huwa sarcopenia. Issa, dan huwa probabbli sekondarju għal l-effetti ormonali li moħħok Jibda jsir anzjuż għax qiegħed l-isptar. Niġi jien nagħmillek xi operazzjoni ddum xi tmien sigħat. Il-physiotherapist iġagħlek toħroġ mis-sodda fit-tmienja ta' filgħodu. The long and short of it hu, x'ħin tidħol l-isptar inti, aħna nipprovaw intuk kemm jista' jkun kaloriji. Li ma għandu x'jaqsam xejn ma' mad-diskors tal-obeżità issa, please. Naqblu, naqblu. Fil-fatt. Però. Ħa nispiċċa. Meta niġu għall-frixa, meta niġu għall-frixa. Ħa ngħidlek. Dan iz-zokkor u l-karboidrati raffinati, meta qed naraw iz-zokkor fil-muffins, il-patata li hija high glycemic, għandha high glycemic index, l-għaġin l-istess. John, meta tkun marid, inti Dak it Please toħdunix out of context, hawnhekk qed nitkellem fuq xi ħadd li huwa marid l-isptar. Ħa ntik idea żgħira. Aħna illum il-ġurnata meta noperaw 'il xi ħadd nipprovaw nimplimentaw strateġija jgħidulha enhanced recovery programme. L-enhanced recovery programme jikkonsisti f'li inti qabel ma tieħu l-oppju Aħna nkunu nippreferuk li tħu li tkun ħadt dik li jgħidulha carbohydrate load, jiġifieri jista' jkun drink mimli zokkor. Għaliex? Għax is-sistema, l-organiżmu tiegħek biex jikkumbatti l-mard, biex jikkumbatti lili qed noperak, għandu bżonnu dak iz-zokkor. L-istess wara l-operation. Illum il-ġurnata aħna kemm jista' jkun ma nżommux il-pazjenza jien, jien tagħtini xi ħaġa nara pazjent ġurnata wara ġurnata għaddej bi drip hemmhekk għax dak dak mhu jieħu xejn u l-muscle nieżel minnu. Qed jiddeterjora. Jiġifieri aħna meta tkun l-isptar aħna rriduk kemm jista' jkun over fed. Dan ma għandu x'jaqsam xejn mad-diskors tal-obeżità. Naqblu. Jiġifieri ara ara mhux qed nifhmek. Ara x'qed nifhmek. Jiġifieri meta nkunu qegħdin l-isptar huwa tajjeb illi once li tkun konvalexxenti ikollok iżjed kaloriji milli forsi tieħu d-dar minħabba li qed tirkupra. Li qed nistaqsi dwaru huwa l-kwalità tal-kaloriji. Jekk karboidrati sempliċi li hemm fl-għaġin u fil-muffins bħala zokkor humiex ideali jew jekk biex iżżomm il-muskolatura tiegħek Huwax ideali li tieħu slow release carbohydrates, pereżempju, jew li tieħu proteini li għandhom branch chain amino acids li huma ħafna iktar utli biex jibnu l-muskolatura? Dik hija l-qofol ta' din il-mistoqsija fil-verità. Any carbohydrate għalija will do.

Home charging at its fastest. Mela, però lil hinn mill-pazjenti, anke l-vending machines l-isptar huma problema, l-kafeterija l-istess, ħafna zokkor, ħafna carbs sempliċi. Ma taħsibx, ma taħsibx illi din il-ħaġa għandha bżonn tinbidel radikalment, rapidament meta qed ngħidu li ħa nagħmlu bidla nazzjonali, imma l-isptar li ġġestixxi inti bl-ikel tiegħu qed iħaxxen, ergo, bil-loġika tiegħek qed imarrad lin-nies. Naqbel, naqbel, naqbel miegħek, jiena nemmen li almenu ġewwa sptar fejn għandek ħwienet li qed jintużaw minn nies li ġeneralment jiġu hemmhekk on an outpatient basis, ejja ngħiduha kif inhi. Xi ħadd wara. nassumi. Xi ħadd wara, xi ħadd wara operazzjoni kbira ma naħsibx li jkollu l-moħħ li jinżel it-tuck shop, jinżel il-kafetterija jiekol il-pastizzi, jiġifieri. Se tieħu azzjoni fuqha? E aħna, ħa nerġa' ngħidlek, iva, fl-assets tagħna, l-istrateġija li ħa nkunu qegħdin inniedu ħa niffolowjawha u nippuxjawha. Jiġifieri tikkonċedi li hija problema, tikkonċedi, mhux tikkonċedi, qed taqsam magħna, man-nies hawnhekk fil-każin, in-nies qed jaraw hawn għad-dar, illi ħa tagħmel xi ħaġa dwarha, ħa tagħmel xi ħaġa wkoll dwar il-vending machines? Il-vending machines Ma tantx. Nitkellem mill-esperjenza, nista' nitkellem jien mill-esperjenza. Kelli mmur nieħu lit-tifla eh, f'nofs tal-lejl eh, għax kellha kellha bżonn insomma tmur l-emerġenza, ovvjament għamilna xi sigħat nistennew, waqt li għamilna xi eh, sigħat nistennew jiena qabadni l-ġuħ, anka anka l-mara tiegħi qabadha l-ġuħ, dejt infittex ma l-istar x'nista' niekol ħlief ċikkulajjiet. Affarijiet tal-borża aħna ngħidulhom. U soft drinks ma kienx hemm u b'konsegwenza fottejt lid-dieta, Ministru. John, toħodni bħallikieku l-vending machines tiegħi. Imma John, toħodnix ħażin, imma imbagħad jiena, jiena mbagħad tgħidli l-Ministru tas-Saħħa mhux suppost qiegħed jitkellem hekk, imma jien wara kollox uman u xi trasgressjoni 'l hemm u 'l hawn ma nemminx li għandha. Imma t-trasgressjoni nagħmilha jekk irrid jien. Ma nemminx li għandha taqa' d-dinja. Ma taħsibx li għandek it-tieni l-għażla? Jekk irrid nagħmel it-trasgressjoni, nagħmel it-trasgressjoni, all right. Mela le. Forsi, all right, insomma meta aħna l-iktar pajjiż obeż fl-Ewropa, forsi le. Forsi l-Ministru, forsi l-Ministru u l-binjiet li qed iġestixxi l-Ministru għandhom ikunu naqra iktar restrittivi, però semmgħi Jekk jiena hemm l-għażla taċ-ċikkulata, tini wkoll l-għażla tal-frotta jew tini l-għażla ta' salad jew tini l-għażla ta' xi ħaġa li tikkonkorri ma' din il-missjoni li inti għandek, illi jkollna pajjiż iktar san u b'saħħtu u bnin. Issa ħa ngħaddi għall-parti li m'għandhiex taqsam xejn mal-parti preventiva imma hija relatata mal-kura U, fil-frattemp ukoll ħa naqsam magħkom statistika li qed jaqsmu miegħi l-produzzjoni. Malta has the second lowest rate of student smokers in Europe, a major survey carried out last year shows. Jiġifieri, meta niġu għat-tipjip fost iż-żgħażagħ, Malta sejra pjuttost tajjeb, għandek l-Ungerija li qiegħda ħafna ogħla minnha, Slovakkja wkoll, l-Iżlanda għandha tlettax fil-mija, issa l-Iżlanda hija ġeneralment meqjusa wieħed mill-aqwa biċi tas-saħħa, Malta, sittax fil-mija. Kongratulazzjoni liż-żgħażagħ u l-istudenti. Mela, ħa naqdu issa dan is-semaglutide għal min qiegħed id-dar biex tifhmuna. Aħna qed nitkellmu fuq dawn l-injezzjonijiet illi jaqtgħulek l-aptit u konsegwentament inqas ma tiekol Inqas teħxin. Mela, inti sejjaħt dawn l-injezzjonijiet bħala parti mill-pedament ewlieni tal-ġlieda kontra l-obeżità. Għalfejn għamiltha din l-istqarrija inti? Pedament ewlieni? Bħala parti mill-pedament ewlieni, sejjaħtilha a cornerstone. Jew pilastru, ejja, wieħed mill-pilastri, ejja. Qabel xejn, però, jiena qed nieħu pjaċir bir-rati ta' tipjip li qed tikkwota, però jiena u ħafna mill-kollegi tiegħi nkwetati bir-rata ta' vaping li hawn fiż-żgħar, dak li huwa nieqes hemmhekk fiż-żgħar minn tipjip ta' tabakk huwa prevalenti ħafna in teenagers li jivvejpjaw. Jiġifieri dik xi ħaġa li ma tikkonsolanix. Għaliex? Għax nafu li vaping u affarijiet oħrajn, heated tobacco, they are gateways għat-tipjip later on in life. Jiġifieri jiena qed nieħu pjaċir f'dik ir-rata imma. Il-vaping minnu nnifsu ma jagħmillekx ġid. Ovvjament. Eh, issa. Mela, lura għandhom mistoqsija. Issa maglu tajt. Għalfej se jaħtilhom eh, the cornerstone hija l-kelma, eh, forsi tittati l-interpretazzjoni tiegħek ta' dik il-kelma xi tfisser. Ħaner, nista' nibda bi spjega ta' x'inhuma u x'jagħmlu daw. Mela le? Mela, eh, il-GLP-1 agonists huma Trick, jekk nista' ngħid hekk, huma they mimic ormoni fil-ġisem, sustanzi fil-ġisem li jiġu released meta aħna nieklu. Meta aħna nieklu joħorġu dawn il-ormoni li jgħidulna lilna kilt biżżejjed, ieqaf. Alright? Dik hija l-funzjoni bażika ta' kif dawn il-mediċini ma jħallukx tiekol iktar, għax huma qed jgħidu 'l moħħok inti kilt tikolx aktar. Imma l-iskop oriġinali tagħhom kien fid-dijabete. Dawn il-mediċini meta teħodhom jistimulaw il-frixa biex tipproduċi l-insulina. Allura, dawn huma proprjament, dawn il-mediċini huma proprjament cornerstone fit-trattament ta' zokkor type two, mhux type one, type one inutli. Imma zokkor tat-type two, dawn huma the treatment par excellence għax inti toħodhom u jistimulaw il-frixa biex tagħmel l-insulina. Type two diabetes inti ma għandekx biżżejjed insulina mela dil-mediċina ġġagħlek tagħmel iktar insulina. Hekk bdew, bdew bħala trattament għad-dijabete, però indunajna li bħala side effect, jekk tista' tgħidlu hekk, dawn qed inaqqsu l-piż tal-persuna bejn l-għaxra u l-għoxrin fil-mija. Issa, dak huwa side effect tajjeb. Il-kummenti li rajt, dawn huma mediċini li għandhom ħafna side effects. Jiena, għiduli liema mediċina hawn li m'għandhiex side effect. Tgħidli dik mhix ġustifikazzjoni biex tużhom. Tixtieq forsi tindirizza xi miżinformazzjoni qabel Ma nibda nsaqsik il-mistoqsijiet kritiċi jiena, xi għandi kritika differenti minn dan li qed tgħid inti? Ħa nerġa' ngħid, jiena idejquni l-kummenti fejn jgħidu li min jużhom dawn speċi qed jitkessaħ għax irid jidher aħjar. L-ewwel nett m'hemm xi ħażin li wieħed jipprova jidher aħjar. Imma li inti taqta' barra li dawn il-mediċini qiegħdin hemm, one, ħa nerġa' ngħid, biex jikkuraw id-dijabete, two, biex inaqqsu l-piż. Issa. Imma is-side effects li tixtieq tindirizza, li qed jgħid, li milli milli fhimtek, hemm xi nies li qed jgħidu, isma' daw fihom daw is-side effects, u inti bħala Ministru tas-Saħħa tgħidilna, Mhux vera? X'inhuma? Dan ħa joqtluna kollha, dan 'il quddiem ħa ssibu li huma ħżiena. L-ewwel nett il-mediċina hija materja li tinbidel il-ħin kollu. Imma, jekk irridu nitkellmu fuq l-evidenza li għandna bħalissa fuq dawn it-tipi ta' mediċini, huma li il-prof, il-profil tagħhom, dawn they are the good guys, dawn huma mediċini li għandhom side effect profile li huwa ta' benefiċċju għall-pazjent. Għandhom side effects? Ġa żgur li għandhom side effects. At best, jiġifieri fl-aħjar ċirkustanza, 25 fil-mija tal-pazjenti li jużawhom ħa jkollhom xi tip ta' side effect li għandu x'jaqsam mal-istonku jew mal-imsari. Però għandna studji long term tagħhom dawn il-mediċini għax aħna hawn nagħmlu r-riċerka, ġifieri fittixna kemm fittixna, ma stajniex insibu pereżempju long term longitudinal studies ta' pereżempju iktar minn għaxar snin, għaxar snin qatt sibniehom. Jeżistu? Nista' ngħidlek li dawn it-tip ta' mediċini ilhom jintużaw iktar minn għaxar snin, jiġifieri dan fit-2000 Thirteen nista' ngħidlek li diġà kienu forsi ma kinux daqshekk in voga, imma kienu. Li ma sibniex però, jiġifieri nikkonkorri ma' dak li għadek kif għidt inti, li ma stajniex insibu kien studji ta' nies illi damu jużawhom. Ħa niġi għall-mistoqsija. Is-semaglutide hija droga relattivament moderna, relattivament. Nafu żewġ affarijiet dwarha. Nafu li ladarba twaqqafha Studju tal-Oxford University wera li ġeneralment terġa' teħxin u li long term studies, jiġifieri ta' nies li għamlu iktar minn ħames, sitt, seba', għaxar snin fuqha, dan it-tip ta' studji aħna l-umenu ma sibniex, jekk inti taf dwarhom, tajjeb taqsamhom magħna. Dawn iż-żewġ problemi, fil-fehma tagħna, jikkontradixxu lil xulxin għax minn naħa ma tistax inwaqqaflek is-semaglutide U min-naħa l-oħra, għax inkella terġa' tmur square one, u min-naħa l-oħra ma nafx jiġrilek jekk inħallik fuq is-sema' glued tgħid għal għaxar snin, Ministru, dawn iż-żewġ problemi kif jirrikonċiljaw ruħhom ma' xulxin? Ara, ħa ngħidlek kif. Mela aħna, John, bħala pajjiż u bħala sistema tas-saħħa, spiss niġu kkritikati li aħna qiegħdin lura biex f'pajjiżna jidħlu mediċini innovattivi. Mediċini innovattivi bħall-mediċini tal-kanċer li joħorġu dis-sena jkunu tant huma għoljin li ġol-Ewropa kollha jaffordjahom biss il-Ġermanja. U aħna laggards, jgħidulna. Għax ma naffordjahomx u ovvjament għax l-industrija tipproduċi veru ftit fil-bidu. Nistgħu nindirizzaw issa Magħlud tgħid però, Ministru? Dan, dan Mela, ħa nagħmellek l-ewwel claim u għidli jekk għandix korrett jew le. Qed nipprova nispjega. Il-GLP-1 agonists għad li ilhom fuq is-suq għal diversi snin, għalina, jiena ħa nqerr miegħek issa, jiena ordnajtu l-ewwel darba s-sema glu tgħid kien għadu ma jeżistix Malta, fit-two thousand, ftit qabel ma sirt Ministru insomma, two thousand twenty two? Ministru, jien għamiltlek żewġ stqarrijiet u nixtieq nixtieq il-kritika tiegħek għal dawn iż-żewġ stqarrijiet fejn jiena inkorrett jew fejn jiena korrett u dawn l-affarijiet jinkwitawk. Mela, one, la darba twaqqaf is-semaglutide, il-GLP one agonist, sewwa kulħadd jaf fuq xiex qed nitkellmu, ġeneralment terġa' tixjien. U din il-ħaġa qed ngħidha wara li sibna analiżi ta' ħdax-il studju li saret mill-Università ta' Oxford illi saret preċiżament dan li qed ngħidlek jien. Huwa minnu li ladarba twaqqafhom dawn l-injezzjonijiet, ġeneralment il-popolazzjoni terġa' teħxin? Mhux hekk. Mhux hekk biss. Ma rridx nikkritika l-Università ta' Oxford hawn. Imma meta jitwaqqfu dawn il-mediċini, hemm ċans li inti żżid il-piż u ftit iktar. Allura għalfejn għalfejn għandek daqshekk fiduċja fihom? Għal għal għax l-ewwel nett mhux kulħadd iwaqqafhom. Jiġifieri jekk inti bdejt b'għaxar. Huwa minnu li hemm din il-problema. Le, imma din din din John, u għalhekk meta meta jiena qed ngħid li jekk ħa nibqgħu nħarsu lejn dil-problema kif dejjem ħarisna lejha, m'aħniex ħa naslu. Jekk ħa nibqgħu b'din l-idea li ma rridx niftiehem ħażin, l-exercise tajjeb, li nieklu inqas tajjeb, li nixorbu inqas zokkor tajjeb, li mmorru l-gym tajjeb. Però, l-esperjenza ta' anki trainee li jiġi magħna il-Weight Management Clinic, l-esperjenza hija waħda, li meta dawn il-programmi ta' fitness li ma għandna xejn kontrihom aħna, imma x'intwaqqafhom daw, x'intwaqqaf whatever diet, inti trid tuża, inti, speċjalment jekk inti, ħa nerġa' ngħid, għandek dik il-compulsion li tiekol, inti il-piż, qed ngħidilkom mhux mill-, Però hemm differenza, le, Ministru? mill-esperjenza tiegħi bħala tabib. Hemm differenza. Nafu li jekk inti tiddeċiedi li għal għomrok, pereżempju, tagħmel bħal Anthony, tmur tiġri, sewwa. Nafu li m'hemmx affarijiet ħżiena, side effects ħżiena li jistgħu jiġrulek jekk bħal Carl tiddeċiedi tagħmel il-weightlifting u tagħmel tagħmel il-high intensity training biex tibqa' tibqa' fit, taf illi dawn l-affarijiet mhux se jagħmlulek ħsara. Filwaqt li meta niġu għas-semaglutide, nerġa' ngħidlek, aħna Ma stajna nsibu ebda studju li juri. Però hawnhekk forsi tajjeb tikkoreġini, forsi tista' tippuntajna l-isma. Le, jeżisti dak l-istudju u l-istudju jixhed illi inti tista' tużah is-semaglutide għal ħafna snin mingħajr ma jkollok ebda problemi. Jiena dik il-kontradizzjoni jew dik hija d-differenza ċara li nara. Imma skużi, imma skużi, jekk aħna qed ngħidu mela jiena rrid nibda niġri siegħa kuljum, Tajjeb. E, u ħa nagħmel hekk u naqqast il-piż. Tajjeb. Imma x'ħin waqaft niġri, reġa' żied il-piż u jien anzi ngħidlek li jiżdied u bbiċċa miegħu u min hawn jismagħna li prova dieti u prova eżerċizzju u gym u x'naf jien, jaf li qed ngħid il-verità. Ġifieri, Bl-istess mod, is-semaglutide, il-GLP-1 agonist, m'iniex ħa nerġa' insemmi isem partikolari għax hemm miljun, li ma jmur xi ħadd jaħseb li jiena li jiena niffavorixxi xi wieħed minnhom. Il-GLP-1 agonists huma l-istess. Jekk inti waqqaft l-exercise u you went back to your ways, il-piż ħa jerġa' jżid. Però jekk tibqa' tagħmel l-exercise tul ħajtek, din hija forsi d-distinzjoni partikolari li nixtieq li nindirizzaw jien u inti. Jekk inti tagħmel bħal Anthony, skużani, skużani qed nuża lilek eżempju, imma jekk inti tagħmel bħal Anthony u tiddeċiedi li tul ħajtek, Ħa tibqa' tiġri. Mela, mela, mela skużani, skużani, skużani daqsxejn, għax din. Imma jekk tagħmel ħajtek tuża s-semaglutide, aħna nistgħu niggarantixxu lin-nies illi mhix se tagħmilhom ħsara? S'issa m'hemmx evidenza li tagħmel ħsara, John. Hemm evidenza l-kontra? Ħa nerġa' ngħidlek, il-mediċina hekk timxi, s'issa m'hemmx evidenza li tagħmel ħsara. Issa. Hemm studji dwar dan, Ministru? Nista' ntik dan. Mhuwiex mhuwiex long-term study li trid inti, imma dan huwa studju minn Washington University fuq żewġ miljun persuna li ġew iffolowjati għal ħafna snin. Li jużaw dan il-GLP-1 agonist is-semaglutide li qed nitħaddtu dwaru. Dan huwa studju komparittiv, qed jikkumpara nies li jużaw dawn il-mediċini u nies li ma jużawx. Issa għaliex għaliex ġibtu hawn? Ġibtu hawn għaliex dan huwa studju ta' dis-sena, ħareġ f'Jannar tat-2025. Ġibtu hawn għax dan huwa studju ppubblikat f'ġurnal jismu Nature Medicine. Nature Medicine mhuwiex ta' livell ma'. Medjokri. Le, da, this is the premier medical journal, jiġifieri. Naqblu. Mhuwiex xi studju taċ-ċajt. X'sab? Dan ħares lejn 175 parametru. Ta' saħħa. All right. Issa, tgħidli dan biss influwenzak u le. Jiena ġibtlek wieħed minn tal-aħħar u wieħed li qatt ma sar wieħed bħalu. L-effetti tal-GLP-1 agonists, ok, mhumiex kif konna naħsbu aħna fuq iz-zokkor, fuq id-dijabete. Nistiednek tħares lejn dan l-istudju għax dan jidħol f'affarijiet bħal dipressjoni, suicide ideation. Ansjetà. Jekk il-GLP-1 agonist taqabdek f'dawn l-affarijiet. Skizofrenija. Alzheimer's dementia. U dan l-istudju qed jikkonferma li min jieħu dawn il-mediċini għandu pronjosi aħjar fejn jidħlu dawn il-kundizzjonijiet. Imma, għax tkellimna fuq side effects, L-istudju reġa' kkonferma għal darb'oħra li iwa, għandek perċentwali għolja li jekk toħodhom, ħa tħossok imdardar, ħa tħoss żaqqek minn fuqha, ħa jkollok uġigħ ta' żaqq. Kemm hu kbir dak il-perċentwal? The best in class E laħqu 25 per cent. Issa. Zi, the best in class 25 per cent, il-mediċini l-oħrajn li qegħdin fl-istess kategorija li jaffettwawk iktar. Però araw x'qed naqblu li dan huwa fuq perjodu short term, medium term, long term, fuq kemm il-sena. Ara, da median qed ngħidu, jiġifieri dan ħadu l-pazjenti kollha u four years. Fuq erba' snin. Fuq erba' snin. Ovvjament ikun hemm pazjenti li ilhom jiġu followed up tmien snin u jkun hemm min ilu inqas. Eh, però l-medja, il-median huwa ta' pazjenti li kien ilhom jużaw is-semaglutide GLP-1 agonist għal erba' snin. Issa, skużani daqsxejn, issa jekk jiena bħala tabib, jiena bħala speċjalist, imma issa jiena bħala Ministru tas-Saħħa, studji bħal dawn li hemm viżibilju ma nagħtitx kashom, u studji fuq new chemotherapeutic agent ma nagħtitx kashom, u studji fuq new mediċini ġodda għall-mard tal-qalb ma nagħtitx kashom. Dak Ħa jkun ġudizzju, inkun stupidu kriminali li dawn l-affarijiet ma nagħtux każhom. Jiġifieri jiena m'iniex qed ngħid li dan bħal kull mediċina oħra, ovvjament irid jordnajhielek xi ħadd li huwa speċjalist, one. Aħna qed Nipproponi li ħa nof. U hemm ċertu parametri, le, biex biex jordnajlek, li ħa nof. Li jkollok body mass index pjuttost. Eżatt. Aħna. Imdaqqas u komorbidità. Aħna maħniex qed ngħidu li din ħa ntiha b'xejn lil xi ħadd li għandu BMI ta' 18. Aħna qed ngħidu BMI over 35. Għalfejn ma tihiex lil xi ħadd li għandu BMI ta' 18? Għax aħna qed nitkellmu fuq trattament. BMI ta' 18 inti kważi underweight. Qiegħed sew. Qiegħed sew, BMI ta' 18. Imma. Lanqas min għandu 25, 28, 30 aħna qed ngħidu min hu morbidly obese. Għandek BMI ta' over 35 u jien nistenna li ħa jiġi min għandu BMI ta' over 30 u ħa jgirgirli għax ma tajnielux. Ministru, l-aħħar mistoqsija qabel ma naslu, qabel ma naslu. BMI ta' 35 hu marda mill-li semmejna. Hemm opzjonijiet oħra, bħall-kirurġija. Issa, din hija xi ħaġa li jiena sħaqt fuqha fil-World Health Assembly. Inutli noqogħdu nitkellmu u inutli noqogħdu inħarrfu fuq l-obeżità, imbagħad għandek operation, jew sett ta' operations. Issa, aqbel miegħi jew ma taqbilx, Jekk qed nitkellmu fuq l-obeżità, kemm toħloq mard u toqtol nies. Imma allura jien jekk hemm operation li jien nagħmilhielek? U jekk għandek il-pressjoni, fejjaqtielek jew mediċina ħa tuża inqas. Jekk għandek mard tal-qalb naqqastlek ir-riskju li jaqbdek heart attack.

Jekk mhux ħa ndaħħlu f'rasna li iwa hemm mediċini u hemm operations li tagħmilhom u jfejquha l-obeżità, aħna ħa nibqgħu ngħasqu fl-ilma. Ma naħsibx li, ma biex inkunu ġusti ma' min jikkritikak ukoll, ma naħsibx, ma naħsibx. Jikkritikawni jridu joqtluni lili. Ma naħsibx li dik essenzjalment hija l-aqwa verżjoni tal-kritika, fis-sens li Naħseb ħadd ma jiddisputa isma' li l-kirurġija li tnaqqas dawn it-tbatijiet kollha huma affarijiet tajbin. Li inti jkollok mediċina li tnaqqas dawn it-tbatijiet u dawn il-perikli kollha hija wkoll xi ħaġa tajba. L-inkwiet ta' ħafna nies huwa illi, bħalma għedtlek fil-bidu, il-prevenzjoni hija omm il-kura, għal ħafna snin il-prevenzjoni tajnieha bis-sieq u kien hemm kien hemm dan is-soft approach bħalma għedt inti u konsegwentament ħafna nies ħa jkollhom jaslu f'din is-sitwazzjoni fejn ħa jkollna nagħmlu interventi li huma Mhumiex xajta, li inti tagħmel għomrok tieħu l-lezzjonijiet mhijiex xi ħaġa żgħira, u allura t-tama tan-nies hija li iva, nagħmluhom, mela, min qed ibati ngħinuh u nagħmlulu dal-kirurġiji u nagħtuh dil-mediċina, imma wkoll fl-istess ħin, appari passu, nagħmlu wkoll l-impenn tagħna għall-prevenzjoni. Mela, Ministru, Issa jidħol fix-xena il-każin. Ħa ngħaddi għal pawża qasira. Narakom wara l-break fil-każin, jien u l-Ministru Joe Etienne Abela. Grazzi talli segwejtu dan id-dibattitu sa hawnhekk. Għall-bqija tal-episodju u għal episodji oħrajn tal-każin, żuru GoTalk is on demand jew inkella għal iżjed informazzjoni ilkażin.mt/talkis.